Żmien li kulħadd jibda jinkwieta x'ħa nixtrilu, għandu kollox, x'ħa nixtrilha, għandha kollox. Nirrabjaw meta tal-posta forsi r-rigal li xtrajna jdum biex jasal. U tisma' ħafna nies jgħidu kemm sirna iktar nervużi, kemm sirna iktar taqbżilna malajr. Ir-raġuni x'inhi? Raġuni proprja x'inhi di m'iniex ċert, però waħda mir-raġunijiet żgur tista' tkun il-fatt li kulħadd irid kollox issa, għax qed inderru lilna nfusna b'dak li bl-Ingliż ngħidulu instant gratification. Jiena Matthew Bartolo, din hija Terapija Mingħajr Kantunieri u nħobb naqsam ftit ħsibijiet tiegħi li ġibt mill-għexieren ta' klijenti u għexieren ta' terapija li għamilt kemm fuq innifsi u anke ma' klijenti tiegħi. Instant gratification x'inhi? Il-fatt li rridu l-affarijiet issa u jekk le nitnervsu. Qisu hemm sens ta' entitlement li ħaqqni nkun kuntent issa u jekk mhux ħa nkun kuntent issa ħa nirrabja, ħa ninnervja u ħa nkisser. Minn fejn ġejja Ġejja mill-tip ta' soċjetà li sirna ngħixu fiha fejn tal-ħwienet, kemm online u anke ħwienet fiżiċi, kulħadd jiftaħar li jista' jġiblek il-prodott tiegħek kemm jista' jkun malajr, f'qasir żmien. Illum jekk għandek aptit tiekol xi ħaġa, fi żmien nofs siegħa tista' tkun id-dar tiegħek. L-użu tal-pornografija, l-użu ta' social media il-fatt li meta aħna qegħdin inċallqu subgħajna fuq is-social media, fil-pornografija, fil-logħob tal-kompjuter, mill-ewwel qed nieħdu dak li jgħidulu r-reward. Kif taħdem di? Taħdem billi qabel jekk jiena rrid ir-reward, irrid, eżempju, nistudja għall-eżami, npoġġi għall-eżami ġimgħa, xahar wara nirċievi r-riżultat u nħossni tajjeb ta' kemm ħdimt għal dak l-eżami. Jekk irrid il-paga, nagħmel xahar naħdem u mbagħad ħa nirċievi l-paga. Ir-reward, il-premju, ħa nieħdu wara żmien. Irrid nistenna għall-premju. Jekk jien għandi l, nixtieq xi ħaġa, ommi u missieri ħa jgħiduli, Ħa ntwilek għall-birthday, issa stenna il-Milied. Llum il-ġurnata jekk għandna bżonn xi ħaġa, qbadna u xtrajnieha. Jekk ridna xi ħaġa, qbadna u xtrajnieha. Allura qed inħajmu lilna nfusna, qed infiżżu lilna nfusna u anke 'l uliedna li jekk irrid xi ħaġa, ħaqqni nieħodha issa. Tisma' r-riklami anke fuq it-television, you deserve it, ħaqqek ikollok issa. X'inhi l-konsegwenza? L-konsegwenza hija li jekk iħossni mdejjaq, Ħa nipprova nsib mediċina biex ma nħossnix imdejjaq. Jekk inħossni għajjien, ħa nara li nieħu xi ħaġa fil-weekend biex inkun nista' nibqa' għaddej. Jekk qed iħossni forsi għandi ħafna ħin fuq idi, ħa nara kif ħa nimlieh bi pjaċir instantarju li ma tantx idum. Allura mbagħad hemmhekk ħa nitnervsu. Hemmhekk jekk jiena rrid nasal xi mkien u hemm it-traffic ħa taqbiżli. Jekk jiena mort ġo ħanut u ma qdewniex mill-ewwel ħa nirrabja. Jekk l-internet qiegħed slow ħa nċempel mill-ewwel nikkomplejnja. U qed inderru lilna nfusna li l-affarijiet irriduhom issa, qed nimlew il-ħajja tagħna b'ħafna affarijiet li mbagħad iż-żmien m'għandniex biex nistennew u allura qed ikollna dak li jgħidulu instant gratification. X'nista' nagħmel Matthew biex kemm jista' jkun anke fit-tfal tiegħi innaqqas di n-nervi, din l-instant gratification? Nista' nagħmilha billi ngħallimhom u ngħallem lili nnifsi biex nipposponi dak il-premju. Għandi aptit sigarett, ħa nieħdu kwart oħra. Għandi aptit bela kafè, ħa noħodha wara li nispiċċa dil-biċċa tax-xogħol. Nixtieq insiefer, ħa nippjanahha għall-birthday li jmiss. B'hekk jiena qed ngħallem lili nnifsi jew inkella lil uliedi biex ikunu kapaċi jipposponu dak id-desires tagħhom, dak l-affarijiet li llum se ngħidulhom bżonn meta fil-verità mhumiex bżonn, huma xewqa. Billi nipprattika l-gratitudni, mela nħoss li għandi nixtri żewġ qomos ġodda. Ħa nieqaf, immur fil-gwardarobba u nfakkar lil nifsi kemm għandi qomos. B'dak il-mod jiena qed ngħallem lil nifsi nistenna u nkun kuntent b'dak li għandi. Mela ejja nagħmlu lilna nfusna nipposponu l-pjaċir biex il-pjaċir ma jispiċċax jikkontrollana.